Ndongofunga kuti kuda munondinzwa. Ndoda kutenda Mwari nomukana wavandipa pasungano yedu yandinogamuchira kuti yakakura huye Mwari vane zvavanoda kutaura nesu. Regai ndiremekedze vafundisi vakatanga kushumira nana mai. Ndofunga kana matarira zvakanaka maona kuti ndini muCivilian ndoga. Eh, vamwe vafundisi vamwe ndivana mai sure kwezita rangu kunongova namai asi regai nditende mukana uno wavanditendera kuti nditaure nemi ndigo vagotauravo nemi nechidzidzo chandinofunga kuti tose takapiwa chidzidzo chakapamhama unoshaiwa kuti ndosimbisa papi saka is a result unobata pese pese Imi mozonovona zvokuita kana maenda kumba. Uye leseni kunzwisisa kwangu ndee ndichifanira kunyora paboard ndichifanira kuti unofungei ndichifanira kuti eh chimbotauriranai chiitai feedback asi ndofunga motenderana neni kuti no huwandu hwedu ah leseni netopic zvongotofanana Nokuti yemwe ndikati, Huyai pano muite chakati, vari uko havaoni. Asi hangu ini paintroduction, eh, ndino. Vanonyora, ndichakumbira kuti munyore zvandei ndichitaura nemi. Vasina pokunyora, kana kuti kuda vanonetseka kunyora kosviba, ndabvei ndichitaura navamwe kuti, Ah, vanhu vaneta. Eeh vamwe vachavata. Hazvina kana satani mukati motoitawo hondo nomuviri wenyu nokuti maneta genuinely saka mukanzwa hope hazvina satan asi satan unogona kuvaraidzawo imi motoitawo hondo kuti hi ndaneta hangu asi ndodawo kunzwa chimwe chete basa ramai pamhuri eeh ndichiita illustration iyoyo Ndinokumbira kuti vandataura navo vauye mberi. Mbuya Makotosi hameno vari kure? Huyai mberi. Vari kure munogona kusavavona zvenyu asi vari pedo muchavaona. Vari kure makona kuvaona munongotirira illustration. Ndataura kuti inogona ku. Unenge uchifanira kunyora imi uchiona. tichivhunzana muchidavira zvino mukana wacho handina. Lesson yedu inoti. Muri kutaura neni? Zvine zvazvinoreva ndatova neka confusion. Hoo hazvina. Ndezvakare horait basa ramai pamhuri saka muchaona kuti ini zvangu munogona kusa zvangu nezvama number saka number one yangu inoida ini apa maaparators angu ndivo ava vanhu vaviri ava basa ramai pamhuri munhu uri pano ose ndimai ndizvo ndatonzwa mai vabva pano vati kwai nomuroora wangu ndinani saka vatoita a bit of taking po what I wanted to say asi zvisinei ndoda kushandisa mamai maviri awa Mamai. Eh ava ndi mbuya Makotose. Eh vanobva Gweru vanovaziva. Vanobva ku Nashville. Mbuya Makotose ndimai right? Ndokubva mohwisa zvandiri kureva handiti? Ava ndimai Makotose. Ndimai. Saka ndina mamai maviri pano ndizvo? Right. Saka ini ndoda kuti mubhuku menyu vari kunyora munyore dendenedzi. Dendenedzi iri rinonzi family cycle kana kuti family circle not cy family circle. Dendenedzi hameno ndoshona kwayo here circle right vanonyora nyorai drawai circle pamusoro nyo vanonyora nechirungu moti family circle vanonyora neshona moti dendenedzi remhuri yangu mukati medendenedzi mai makotose Vachanyora ndanotora vandoziva kuti handizorashiki. Mai Makotose ndiye number three yangu nekumwe kutaura ndiye musikana wangu mudoko ndine vana four saka uyu waperekedza mai mufundisi mamunikwa nokuti uri risk inonzi chi risk iyoyo asi ndiri kuti waperekedza Mai mufundisi Munikwa vauya varivo mai mufundisi namadzimai matatu iye mai Makotose, mai Kagura namai Hungwe. Saka iye ndiye wandoozonyanya kuziva zvandoda kureva pano. Mudenderedzi ramai Makotose anyora kuti family circle nondoziva kuti ndozvaaizonyora. Waisanyora dendenedzi. Uchanyora kuti family circle pazasi wonyora kuti mai kureva iye. Ndozvamuri kutoita imi handiti? Ko kuenda neleseni yedu ichitiwo number one ini zvangu zvina manhambo saka nemumuseko munonyora kuti mai Makotose vanonyora kuti museko ravo murume kunzi Ado woti Ado pazasi vonyora kuti vana Gabriel Anika Ushe museko imomo uchanyora kuti mbuya Makotose Museko imomo. Ndizvoka mbuya vaGeb. Museko iroro uchanyora kuti sekuru Gwemende, mbuya Gwemende. Tanzwisisa? Haiwa imi musanyora kuti sekuru Gwemende. musanyora mazita ingonyorai kuti murume vana saka vane zera nakuziva wangu uyu vatopedza wangonyora kuti murume wangu ado vana vangu gabriel anika ushe mai mbuya makotose mbuya vagebhu Mai, Mbuya Gwemente, kureva ini mbuya vaZoe. Baba, Honyora sekuru vaZoe. Saka mudendenedzi rakuziva kwashe payo lesson yangu rapera Pitose right saka imboswedera apa zimhandara saka rambuya makotose ah izvi zvotiitirwa vanoona imi vasingavoni imagine Rambuya Makotose ndoda kuti muterere zvakanaka. Vakanyora kuti dendenedzi ava ndozvavanonyora ava. Uyu wanyora kuti family circle. Ava vanyora kuti dendenedzi ndobva vadhirowa circle ravo ndobva vanyora pamusoro kuti mai kureva ivo. Mukati mbuya Makotose havanyori kuti murume nokuti wakatungamira. Ende shamwari dzakadero dzaMbemakotoze dziri pano. Muri pano? Ende saka imi hamunyori kuti murume. Mangonyora kuti, mapedza kunyora kuti mai pamusoro, mukati vamunotanga kunyora vana. Saka Ambuya Makotose nekuti ndovaziva, vana vachanyora kuti, Ado, murume wouyu. Vonyora mazita avana vouyu. Vapedza vachanyora musikana wavo unonzi Florence. Vachanyora Florence nomurume wake navana. Vapedza Florence vachanyora Tapiwa nomukadzi wake navana. Vapedza vachanyora kutaura kunoreva kuti zvine confusion. yokuti kudii mbuya Makotose vane muroora vane varoora vatatu tiri tose saka vanonyora kuti varoora three vakuwasha vane one vonyora vazukuru vavo Zvino vazukuru mai ava vane ten. Tiri tose. Saka vanonyora vazukuru vavo ten. Navana vavo. Haa munewe. Imi dai muri muchikoro ndaikurovai. Right. Number one yangu Yatopera handiti manzwisisa here? Saka kana tichiinda munogona kusarira kana tikasanzwisisa apa. Aah. Regai ndidzokorore. Dendenedzi rauyi marinzwisisa handiti? Denderedzi rambuya Makotose vanongonyora kuti vana Vazukuru varoora mukwambo. Right tapedza number one. number one B ava vasati vagara pasi ava nokuti voda kuti vagare pasi number one tapedza A. Imi ma vanonyora matonyora dendenedzi ndizvo right regai tiimbirwe tite panotevera. Kuno kwaimba handichati.
Ah alright sorry ndokumbirawo timbosimuka tingoimba tese mbichana ndaasingazivi ngatingosimukai varikukosora mutauri varegererei handiti Hada ungomwa mvura tongoimba stanza one ye 115 tibatsirane tingosimuka nemaoko edu kukosora kwavo kupere the devil is a liar madzimai amen hallelujah hallelujah ngatisimukei vane makumbo anoshanda mareformer tichiimba chinamata kuti ndinomudai Jehovah amen ndinomuda ndinomuda ndinomuda

Basa ramai pamhuri. Basa ramai kuvanhu ava rinoda kuperekedzwa namashoko ini nokuti hachizi haisi mharidzo handiku handi ndive hatiti bible study ndinopfuura nopashoko Saka ndikasanyanya kugara pashoko handina kuita on point saka mozondinzwisisa asi vanhu vandaisa mudendenedzi renyu vanoperekedzwa neshoko raMwari riri pa 1 Vakorinde 10 ndima 31 kusvika 33. Tiri kutaura pabasa, pamusoro penyaya yebasa ramai pamhuri. Pa 1 Vakorinde 10 ndima 31 kusvika 33 panoti, Naizvozvo kana muchidya kana kumwa, kana muchiita chinhu chipi nechipi, kuvanhu vari mu family circle yenyu iya, itai zvose kuti Mwari vakudzwe. Mukazokanganwa zvimwe zvandichataura pane dzimwe nhamba, Number one iri kuti vanhu vari mu family circle itai zvamunoita navo kuti Mwari vakudzwe. Inozoenda mberi ichiti, Regai kugumbusa kana vaJudha kana vaGiriki kana kereke yaMwari. Hazvina kunzi vaGiriki ava vakanaka Saka ndinoda kuti kana maakuverenga maari maamogas ndozvinoreva lesson. Munoita go through the lesson moti regai kugumbusa kana vana vangu kana murume kana mai
kana muroora vane vaambuya makotose. Itai zvose kuti Mwari vakudzwe. Musagumbusa vose vandareva vozobuda museko Tinoti kana kereke yaJesu ndopokwana vamwe vose vose kunyangwe vana tete nana mainini mudendenedzwa by the way vana varimo havasi vokubereka chete mune vana nyangwe vasiri vokubereka ndinogona kuva ndinochengeta munin'ina kana vakoma kana muzukuru kana mwana womurume Vari mudendenedzi ndivo vari kunzi, Zvose zvamunoita kudya kana kumwa, itai zvose kuti Mwari vakudzwe. Ndoda kuti tichifamba kudai madzimai murambe muchidzokera kuseko. Ndinoda kuita zvose kuti Mwari vakudzwe, ndisagumbuka gumbusa vana, varoora, vazukuru, murume asi ndiite zvose kuti Mwari vakudzwe kwete kuti vanhu ava vakanaka. Shoko raMwari rinongoti kuti Mwari vakudzwe. Pauro unondishamisa. Unozoenda mberi achiti, Seniwo, ndinofadza vanhu pazvinhu zvose, ndisingatsvaki zvingabatsira ini, asi zvingabatsira vazhinji kuti vaponeswe. Saka ndoda kuti tishandure titi, Seniwo. Ndinofadza Philip Seko yangu pazvinhu zvose ndisingatsvaki zvingandibatsira ini asi Family Seko yangu zvingabatsira Family Seko yangu. Hanzi kuti iponeswe saka Family Seko yangu kuti uponeswe vaya vandanyora ndini ndaita zvose kuti Mwari vakudzwe saka pamuri kuita basa renyu vavarirai kuti vari museko vaponeswe mozotatamura seko yoinda kune dzimwe hama nokukereke yaJeso ndonhamba yangu yokutanga pabasa ramai pamhuri nhamba yangu yechipiri inoti basa ramai rakamboita seiko ndofunga dai tatine zvandiri kureva kuti lese inoreva taidei totaurirana Maidei muchindiudza imi asi ndakukuudzai ini. Okay number yangu yechipiri tiri pabasa ramai pamhuri. Basa ramai pamhuri rakawanda ndofunga motenderana neni. Basa ramai rina ini handigoni kuita zvose zvinodiwa paleseni iyi nokuti yakakurisa saka ndinokupai ma zvokunotsvakurudza. Basa ramai pamhuri rakawanda Mai ndivo vanenge fashion designer wemhuri, tailor. Mabhatani akabva ndovanosona. Tie ikadonha payadonha mastitch ndovanodzosera. Hembe yemwana yekuchikoro and so on and so on. Saka ndiri kuti basa ravo nderokuti vanogona kuti ndivo tailor, ndivo utsanana wemhuri, ndovanoona kuti mumba matsvairwa, madziro adzudzurutwa. Kana tichigara mutown tichiroja Tagara nemba iyoyo kunge yedu. Kunana mai vanoti kana chirojaka vanoti haa pano pamba hapasi pangu. Vanongorovera zvipikiri as if hameno. Kana zvikanzi ngavabude mumba Jesu akadzoka zuva iroro hameno zvofamba sei. Izvozvo zvoitika nyangwe hazvo pakati peimba yavabati sorry. Musi wavanobva pakereke mopinda busy Madziro achiita sokuti maifamba zvidhambakura. Mwari vatibetsere kana tichibva patinobva hatibve tichiti Jesus will come today. Ndobasa ramai pamhuri. Ngavabude vavone kuti zvose zvaitwa. Ndakataura nomwe munin'ina vachibva kwataigara ndikati nhasi waswera uchiitei? Zvikanzi ndiri kukwesha madziro Ndikati madziro zvikanzi ezvi handiti ndakakudzai kti takutama ndobva ndaona kuti ee basa ramai pamhuri ndiutsanana waikwesha madziro pamba paibva amheno vakambotama makakwesha mangani rimwe gore takatama tikaenda pane imwe nzvimbo handichadi kuireva taenda panzvimbo iyoyo takapinda mumba maiti one Hamuna kuflashiwa toilet mutabhu hamuna kubviswa mvura kuti iende. Basa ramai pamhuri ndiutsanana. Ingozvibvunzai kuti pamba pandakambotama makabva mukasiya zvakaita sei. Ibasa ramai handi rababa apa vashoma vanozvifunga. Makasiya pamba ipapo pakaita sei. Basa ramai rimwe nderokuva utsanana. Gweta wemhuri kana pane zvaitika. Counselor ndivo mubiki, nutritionist wemhuri ndiye mukoti, ndiye mudzidzisi, mufundisi. Dzimwe mhuri ndivo gardener, baba varipo havapindi, vakasapinda mai muriwo haudyiwi. Chero kumunda chaiko ndiye murimi wemhuri. Ndivo munyaradzi kana pane chanetsa. Saka muchaona kuti mabasa amai mazhinji. Asi basa iri Hariperi kusvika pakufa. Hapana anoti ndachibata pano dai samamai maviri amaona. Mbuya Makotose havasati vachibata. Mai Makotose havasati vachibata. Pane ava vaita vana mai vangu vambofamba panapa havasati vachibata. Hariperi kusvika mukufa. Eh madhota aripano ndakamboudza umwe achiti nhai mama Mozvifambisa seiko kusvika 45 years muri mumba pane zvamuri kuvanza imi huh kwai vana mai vechikuru pane zvavasingatiudzi basa rokuva mai hariperi hapana unoti ndachibata harina graduation harina chitupa takapuwa mamarriage certificate tese vakambomapiwa hamuna chamanga madzidza chaiva chitupa chekuti chiindai munodzidza Papasina bvunzo. Harina mwaka, harina masikati kana usiku, harina off. Makamboita off yokuva mai? Ah, chero vandataura ava kuti vabva kuSouth Africa, foni dziri kungofamba. Eh, ndamboenda navana kuswimming, uyo wanga akapfeka zvakati, uyo. Mai vane chokuita. Nhasi muvape chakati pavanoenda kuchikoro, pavanoenda kuswimming. Vasara mai harina off makamboona baba vakaita flue mai vakaita flue vana vakaita flue pautatu panoma uchamuka woti chimbotsenga ichi asi umwe une achi moza chero baba vanorembera woti ndo flue yatiri kunzwa tese hazviizvo here Saka mai kurwara nokusarwara vumai hune huchingovapo ndobasa ramai basa ramai rinopa mufaro kungoona vana vako vachikura kungoona vana vako vachiita dzimba dzavo rinopa mufaro ibasa ramai pamhuri yavo asi basa ramai rogona kushungurudza rogona kusuwisa bcoz pabhaibheri rotozvitauravo nhai pazvirevo 10 ndima 1 Robert mwana wakomana wakachenjera unofadza baba asi hanzi mwana komana benzi unoshuwisa mai saka basa rokuva mai rinomboshuwisa munotozviziva imi zvinoita imwe nguva rinomboshuwisa rinombopedza mufaro ndobasa ramai vashona vanototi ane benzi ndeane rake kudzana unopururudza kana raita benzi moripani.

Basa ramai ihondo nokuti pamwe zvinoda mai hazvidiwi navari museko iya havazvidi pabasa ramai makwikwi saka ndomamiri ebasa ramai rakawanda nezvariri izvi kuwanda kwandopfunga kuti makuona rinogona kuonekwa serisipo zviya zvokuti munogona kunzwa mumwe murume kana vamwe mai vakaita seni kana mbuya makotosi murume achiti ah mai vari panapa kwai hapana zvavanoita ndomuchengeta mukadzi uyu kunongodya akagara ndamabasa aya andareva ose aya mune chokwadi kuti wakagara asi hamuna kumbohwa murume anoti ndaungamuchengeta akagara Hamuna kumbonzwa mai vanoti ndi, mwana wangu unongochengetwa akagara kana kuti ma, ma, ma, mai vachiti mwana wangu unongochengeta mukadzi unenge wodhiropu wodhiropu inongoisiwa hembe handiti eh, tinotodaro ndo basa ramai imwe namba harivonekwi sebasa asi isu pachedu isu vana mai kuwadzana unohwa tichitoti Ndakabvunza vana mai vazhinji vamwe vechidoko ndikati nhai mwanasikana unoita nezveiko mazuvano zvikanzi mama hapana zvandinoita ndakangogara zvangu apa paari kuti ndakangogara zvangu unozorora nokuvata ndiye uno ndiye unopedzisira kuvata ndiye unotanga kumuka Asi kana wamubvunza unoti mama ndakangogara zvangu hapana chandoita nhai asikana. Ndiye unopedzisira kuata ndiye unopedzisira kumuka uye unomuka nousiku vakamuka usiku rungwanini. Ini ndichangaroorwa ndakanzi namai vangu kana mai sivane hope vamwene vainditi vamwene. Nokuti zita rangu nderavatete. Zvikange vamwene hope dziya ngadzichipera. Nokuti mai havana usiku. Ndoo nhamba yangu yepiri. Yechitatu. Yechitatu inoti. Basa ramai. Ivo mai vanofanira kuziva zvipi. zvinozovabetsera vumai hwavo nokuti ndakaona kuti zvimwe zvandakafoira ini samai ndandisingazivi handina wakandidzidzisa imwe nguva ndaipaka ndaita kamwe kakugumbuka kugumukira vana mai vechidoko